רפתם אישה עולה לה'. אישה איז א לשון פייער. אויב ווילסטו צוקומען צו עפעס, אויב ווילסטו צוקומען צו עבודת השם, אויב ווילסטו עפעס אויפטון אויף דער וועלט, אישה דארף עס זיין געמאכט מיט א פייער, מיט התלהבות און מיט זריזות, עולה לה', דאס איז דער וועג צו שטייגן. א מענטש גייט שטאט, א מענטש וועקט זיך אויף צען אזייגער צופרי, א מענטש גייט נישט מיט א זריזות אגאנצן טאג, וואס איז נעקסט, וואס דארף איך יעצט אויפטון, ווען וואס טוט זיך יעצט מיטן דאווענען, וואס טוט זיך יעצט מיטן לערנען, קומט ער נישט צו צו ערגעץ נישט, דו קענסט נישט אזוי שטייגן, דו ווילסט צוקומען, דו ווילסט, דו זאגסט אז דו ווילסט, דו טענה'סט אז דו ווילסט, דו ווילסט ווערן א מיליאנער, דו טענה'סט אז דו ווילסט מצליח זיין אין לעבן, דו טענה'סט אז דו ווילסט ווערן א עובד השם, דו ווילסט און דו ווילסט און דו ווילסט, אבער דיין עקשן ווייזט פונקט פארקערט. ווי קרבתם, דו ווילסט דיך דערנענטערן צו עפעס, אישה דארף זיין געמאכט מיט א פייער, עולה לשם, אזוי גייסטו ארויף צום אייבערשטן, שטייט פסוק עולה הסתומית, הוא הסיור בהר סיני, ברענגט דער רבי אין דברי יואל, עולה הסתומית, דאס גייט ארויף אויף קרבנות, הוא הסיור בהר סיני ברענגט דער רבי, ביים בארג סיני האבן די אידן מקבל געווען די מצוה, אזוי ווי אלע מצוות, מצוה פון קרבנות, די שורש מצוות קרבנות איז די מצוות המינה. אמינא האבן די אידן געהערט מען בארגט סיני פונעם אייבערשטן אליינס, אנכי השם אלוקיכם אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דער אייבערשטער האט עס געזאגט אליין פאר די אידישע קינדער, מצוה קרבנות איז בטל געווארן, ס'איז שוין נישטא קיין בית המקדש, איז שוין נישטא קיין קרבנות מקריב צו זיין, אבער וואס איז יא דא? תפילה, תפילה במקום קרבנות, דאנקן און לויבן דעם אייבערשטן, דאס געבט היינט א נחת רוח פאר'ן אייבערשטן, דאס איז די שפייז היינט פאר'ן אייבערשטן. מצוות אמונה, וואס דאס איז די שורש פון קרבנות, דאס איז אויך געבליבן. אמונה איז פון די שש מצוות תמידיות. אמונה איז די ראק פון כלל ישראל, דאס איז געבליבן אין אלע דורות. אמונה איז אונז מחזק, דאס איז געבליבן, זאגט דער רבי, עולה'ס תמיד, די קרבן עולה איז די קרבן תמיד. הוא עשיהו בהר סיני, קענסטו היינט מקיים זיין לויט דעם וואס דער אייבערשטער האט לאיר געזאגט ביים בארג סיני, וואס דאס איז די מצוות אמונה, אנכי ה' אלוקיך. דאס גיבט אונז די שטארקייט, דאס האט געגעבן די שטארקייט פאר אלע אידן אין אלע דורות, ס'איז נישט דא עפעס אנדערש. אמונה איז פון ווען מ'איז געבוירן, פון ווען מ'איז קליין, אונז גלייבן מיר אז דער אייבערשטער זעט, אז דער אייבערשטער ווייסט אלעס, אני מאמין באמונה שלימה. אין דעם דארף מען זיך מחזק זיין. שטייט אין פסוק אז כבני לך מלא אישי, דער אייבערשטער האט פון אונז קרבנות, גייט ארויף פארן אייבערשטן, אישי רייך מכח לשם זאגט אט נרש א, נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, דו טוסט מיין, וואס איך האב דיר געהייסן דאס טוסטו, פון דעם האב איך א נחת רוח. זאגן די ספרים וואס טוט זיך אבער היינט, און וואס האט, וואס קען מען היינט מאכן א נחת רוח פארן אייבערשטן, וואס קען מען היינט שפייזן כביכול די השם יתברך, מיט דעם וואס א איד גייט דאווענען ברוך אתה השם געלויבט ביסטו באשעפער, ברוך השם איז פשוט, א איד זאגט יעדע זאך וואס ער טראכט, וואס קומט אים אויף אין מויל, ברוך השם.

באט איך ווייס אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי האבן דאס נישט, ברוך השם איך האב היינט א גמרא, איך קען ארויסנעמען א גמרא, איך קען לערנען משניות, ברוך השם איך האב א חברותא, ברוך השם איך האב א שיעור וואו צו גיין, ברוך השם איך האב א בית מדרש וואו צו גיין, ברוך השם פאר די פיינע קאווע, א מחיה, ברוך השם איך גיי היינט זעצן, איך גיי דאווענען, און איך זאג, און מיטן דאווענען אליינס, די אלע ברוך השם וואס מ'זאגט ביים דאווענען, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, הנוסח לסכ ו בנין און אזוי ווייטער און ווייטער אלעס דא וואס דער מלך האט מסכם געווען, פארוואס איז דאס דא וואס דער מלך האט מסכם געווען ווייל ס'איז געווען ויהי אחרי יום מגפו האט ער געזען אז נאר אזוי עט מען האבן א קיום אז מ'עט נישט אויפהערן צו לויבן און דאנקן דעם אייבערשטן די גאנצע שומען עסער אלעס איז טאף צו קומען פון הארץ איך דאנק דער רבונו של עולם פאר די אלע גוטע זאכן און נאך דעם ווייטערע טאג סי' מוהר א מנייכא מרי מ בורות כלילה, ווער האט באשאפן די אלע גוטע זאכן? ווער האט מיר באגעבן די גוטע ביזנעס וואס איך האב? ווער האט מיר געגעבן די פיינע מחשבות וואס איך גימפן פאר אגאנצן טאג? לערנען, זיך אויסלערנען, לויבן און דאנקן דעם באשעפער אגאנצן טאג. איך זאג אלץ פאר מיינע תלמידים, דו קומסט ווילסט רעדן צו מיר געזונטערהייט, ברענג מיר א צעטל וואו דו האסט אפגעשריבן הונדרעט מאל ברוך השם, כ'האב נישט וואס צו שרייבן הונדערט מאל זאג איך אים די ליסטע. ברוך השם דו האסט גע'אטעמט, שרייב קען שרייבן צען מאל אויך ברוך השם דו האסט גע'אטעמט, ווייל האסט גע'אטעמט מער ווי צען מאל אין א מינוט. א מינוט! ווער רעדט פון א גאנצן טאג. נאכדעם וואס דו האסט מיר געשריבן די אלע זאכן אויף וואס דו ווילסט דאנקן דעם באשעפער, האסט מיר געזאגט אויף אלע ברוך השם'ס, יעצט וויל איך הערן וואס דו האסט צו קאמפלעינען. און מאוסט אוו די טיים ער האט שוין נישט יעצט נישט וואס צו קאמפלעינען, וועלכע מענטש קען קאמפלעינען אז ער דאנקט דעם באשעפער, ווער קען אריינגיין צו זיך אין שטוב און זען א פראבלעם אינדערהיים אויב האט ער געטראכט פון הונדערט זאכן וואס איז מיר גוט, הונדערט זאכן וואס איז מיר גוט, ווי קען איך יעצט, ווי קען איך יעצט קאמפלעינען? דאס איז איינס פון די הונדערטער מעלות וואס ער האט אז א איד געוויינט זיך צו און ער לויבט די באשעפער פאר יעדע זאך, א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט, איך לויב די באשעפער און זאלסט וויסן אז סא פאר דעם ביסטו אראפגעקומען אויף די וועלט ווי די מסילת ישרים זאגט, און אלע ספרים ברענגען עס ארויס, דער אייבישטער האט געוואלט זען אז א מענטש אויף די וועלט זאל אים לויבן און דאנקן און מאכן א נחת רוח, אזוי גייסטו ארויף ארויף ארויף, מ'האט געזאגט אוי לאסתמא תוהו עשיו בהר סיני, אוי לאסתמא דו קענסט שטענדיג שטייגן און שטייגן און שטייגן, וואס דאס איז די דזשאב פון א איד, ארויפצוגיין העכער העכער נאך א טאג העכער נאך א טאג העכער, הוא עשיהו בהר סיני, אבער כ'טראכט איינע פון די פשטים פארוואס די באקסין איז געווען א קליינע בארג אז מ'זאל קענען ארויפקריכן דערויף. דו זאלסט נישט טראכטן אז איי ווי קען איך ארויפגיין אויף דעם בארג, ווי קען איך ארויפגיין אויף דעם בארג, חזל זאגן דאך דארט אז אויף יענע וועלט זעט מען, די רשעים זעען א קליינע בארג און די צדיקים זעען א ריזיגע בארג, אבער די פוינט איז ס'איז א בארג, יא. ארויפגיין אויף דעם בארג, זיך פארנעמען און זיך מקבל מצוות מעשים טובים, אבער די ערשטע מצוה איז, ודבר, וויאזוי עס שטייט דארט, ודבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אנכי ה' אלוקיך. דאס איז די שורש פון אלע מצוות וואס מען דארף צו האבן. צוצוגעוויינען אבער, אז א מענטש זאל גלייבן און זיך צוצוגעוויינען צו קענען לויבן דעם אייבערשטן, און זיך צוצוגעוויינען צו האבן א לעבן וואס דו ווילסט אמת'דיג האבן, דארף מען עס ארויסזאגן מיט'ן מויל, איך בין מקבל אויף מיר, איך בין מקבל אויף מיר די מצוה פון אמונה, איך בין מקבל אויף מיר מייחד צו זיין דעם אייבערשטנ'ס נאמען, און איך בין מקבל אויף מיר ליב צו האבן דעם אייבערשטן מצוות אהבת השם, פעלט דען פארוואס ליב צו האבן דעם אייבערשטן, אויב מען גייט מיט דעם סיסטעם? אויב מען גייט מיט דעם סיסטעם אז מען הייבט נישט אויף צו לויבן דעם באשעפער, וואס אויף דעם זעמער אונז דא, זאגט ער, איך האב ליב דעם באשעפער, קוק אן ווי גוט ס'גייט מיר, קוק אן, כ'האב נישט געהאט קיין איין טאג אין מיין לעבן וואס ס'גייט מיר שלעכט, ברוך השם, אונז לעבן מער אין גוטע צייטן, וואס ס'גייט גוט, ברוך השם, מענטשן לעבן און סטרייוון און מ'קען מצליח זיין אין לעבן, ברוך השם, כ'האב מורא פונעם אייבערשטן, ברוך השם, איך ווייס מצוותיו ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך. מו האב איך אמאל געטראכט איז די מח מיט די הארץ מו השם אלקיך די מח מיט די הארץ דארף דער אייבערשטער פון דיר זאלסט זיך טענה'ן און בדחוות לבב וואס ברענגט ארויס טענה דיך אויס די הארץ מיטן מח א גאנצן טאג וואס די מעגסט און וואס די טוסט נישט כי אם ליראה מורא האבן דיסציפלאן דאס מעג איך טון און דאס טאר איך נישט טון דער אייבערשטער וויל נישט איך זאל עס טון וועל איך עס נישט טון. אבער ארויסזאגן, שטייט פאריגע וואך אין די פרשה, א האלבע פרשה רעדט מען דארטן פון די נומערן, מ'האט געציילט די אידן, איז דא די לשונות לאזני משפחת האזני, לשילאי משפחת השילאימי, און די יענע פסוק זאגט דארט ליצרי משפחת היצרי, האב איך געזען אסאך פון די הייליגע חסידישע ספרים ברענגען ארויס לאזני, דו ווילסט האבן הייליגע אויערן, דו ווילסט נישט הערן וואס מ'דארף נישט משפחת האזני, העסטו צום סוף הערן פון די משפחה פון די אידן וואס זיי היטן זיך די אויערן. דער זוהן ברענגט א א מעיד ל ה און האלט זיך צו די אויער ער זאל נישט הערן, הערט ער נישט. אבער איך האב געטראכט אזוי, לא יצר! איינער ליידער וואס וויל זיך נאכגעבן אלע תאוות היצר, ער וויל די תאוות, די הארבסטע תאוות, ער וויל, ער איז מקנא נעבעך א רשע, ער ווייסט שוין ער האט נישט קיין שורש צום אייבערשטן, ער האט נישט קיין נקודה, ער האט נישט, ער האט, ער האט נישט, ער האט נישט קיין פנימיות, און עס איז, ס'גליסט אים, ער זעהט, ער ווערט נספּעל פון די גאס, ער וויל די תאווה און יענע תאווה און ער גליטשט און ער פאלט, זאגט אין די תורה משפחת היצרי, די חזל זאגן בדרך שדים ולא יצא ליילך מליחן אויסער דו ווילסט גיין דארט, משפחת היצרי צום סוף וועסטו צוקומען דארטן ליידער, אבער לשלום, דאס איז די גוד ניוז, אויב ווילסטו דיך משלים זיין, אויב ווילסטו דיך משלים זיין אין אלע מקצועות פון לעבן, דו ווילסט אויפשטיין צופרי, און ס'גייט דיר נישט, און דו פלאגסט דיך אבער דו געבסט נישט אויף נאכאמאל און נאכאמאל, דו ווילסט לערנען, דו ווילסט זיין א איש מצליח, דו ווילסט האבן גוטע מידות, דו ווילסט זיין א ש א א א א א דו ווילסט דיך משלים זיין משפחת השליימי צום סוף וועט דיר דער אייבערשטער העלפן ווייל בדרך שדים רודפ'סטו ליידעך מליך און עושר דו ווילסט גיין אין גוטע וועגן וועט דיר דער אייבערשטער העלפן צום סוף וועסטו גיין אין גוטע וועגן אבער די זאך איז זיך עס ארויסזאגן מען זאגט פארן באשעפער ביי די תפילות איך וויל גיין אין גוטע וועגן איך וויל אויסשטייגן אן ערליכער איד, איך וויל זיין פון די נאנטע מענטשן, איך וויל נישט דא אפלעבן מיין לעבן און גארנישט ארויסנעמען דערפון, איך וויל זיין א פיינער מענטש, א ראוזאג, איך וויל מקיים זיין די מצוות תמידיות, איך בין מקיים, איך זאג אלץ אז מ'זאל שוין זאגן, ברוך השם דו האסט מיר געגעבן די כוחות מקיים צו זיין די אלע מצוות, ברוך השם, דאס הייסט דו קוקסט אן די וועלט פאזיטיוו, נישט ווי דו זאגסט, אוי איך האב נישט, אוי איך האב נישט די אלע גוטע זאכן, ברוך השם איך האב עס, איי איך האב דאך עס נאכנישט, אבער דער אייבערשטער האט שוין באשאפן די אלע גוטע זאכן, סאו זאג איך ברוך השם אז דער אייבערשטער האט געגעבן די אלע גוטע זאכן אויף די וועלט און איך וועל עס האבן, די טראכט גוט וועט זיין גוט איז א אמת'דיגע זאך דאס און דאס העלפט אייביג, איך טראכט אז ס'איז גוט, איך טראכט אז איך בין שוין צוגעקומען דארט וואו איך וויל צוקומען, בין איך שוין דארט. א מענטש דארף זיך מאכן גאולס, גאולס, וואו וויל איך צוקומען, וואסערע סארט איד וויל איך זיין, וויל איך האבן מסיים געווען די מסכת סוף יאר, וויל איך האבן געדאווענט יעדן טאג מיט מנין, איך וויל און איך קוק מיך אן ווי איך טו דאס שוין, גאולס, נאכדעם דארף מען מוז האבן מאוטיוועישן, וואס, פארוואס ציט דיך צוצוקומען דארט, וועם ווילסטו געפעלן, וואס איז דיין ציל, מען מאכט זיך גוטע צילן, און נאכדעם געדענקט מען דאס איז די ארבעט, יעדן טאג, ס'איז ווי א מענטש מאכט זיך אפ, פיין, איך וויל טון אלע זאכן, אבער אז דו ווייסט נישט אז ס'גייט יעדן טאג פארלאנגען פון דיר שווערע ארבעט, עס וועט צום סוף נישט צוקומען. ס'גייט זיין אינוואלווד ארבעט, און נאך א זאך, ס'וועט זיין אינוואלווד מלחמה אויך. איך בין גרייט, איך בין אראפגעקומען אויף די וועלט מלחמה, איי נאו איים גאנא מעיק איט, איך ווייס איך וועל עס מאכן, דאס איז, דאס איז. פאזיטיוו, און דאס ברענגען די ספרים הקדושים ארויס, די אלע ספרים ברענגען דאס ארויס, אונז די צדיקים האבן זיך געזארגט אויף דעם, און די צדיקים האבן אונז געהאלפן אויף דעם, און די צדיקים האבן אונז געזאגט תורות אויף דעם, זאלסט דיך אנקוקן פאזיטיוו, א צדיק וואס ווייזט דיר נישט די פאזיטיוו וועג, רעדט נישט צו דיר, אבער איך האב נאכנישט געזען א צדיק. וואס זאל נישט רעדן צום מענטש, אז דו קענסט, קענסטו נישט אזא וועג דינען דעם אייבערשטן, דין אויף אזא וועג, איך האלט אז דער רבי זכרונו לברכה האט האט זיך אזוי געזארגט אויף אונז, ער האט אזוי אריינגעקוקט אויף יעדן איד, מסכן געווען צו לערנען חק לישראל און בית מדרש, פיין, וואס איז חק לישראל, מען זאגט יעדן טאג א משנה, מען זאגט יעדן טאג א שטיקל גמרא און יעדן טאג א שטיקל זוהר, און יעדער ווייסט גאנץ פיין אז די אידן אז די אידן זענען נישט קיין גרויסע תלמידי חכמים, אבער מען זאגט און דאס האט מען דאס גייט שוין צוריק אין סיגוט, צום הייליג קדושת יום טוב און און ייטב לב אפילו, און דאס האט דער רבי געוואלט פון אונז, יעדע איד זאל זאגן תורה און לערנען וויפיל ער קען, און דאס אזויפיל זאגן און אזויפיל לערנען, צום סוף עס וועט שוין צוקומען און עס פארשטיין מער, דאס איז געווען די דרך, דאס איז געווען די דרך פון אלע צדיקים, הייב אן, גיי בעיבי סטעפס, עס טוט צוקומען מער. שטייט אין די פרשה די וואך, עשה כבש איכה תעשה בבוקר, זאגט דארט אין די מדרש אז פון בזמן שבית המקדש היה קיים, חזל, שטייט אז ווען עס איז געווען די בית המקדש איז נישט געווען אזא זאך אז א איד זאל זיין פארשמירט מיט עבירות, די תמיד של שחר האט מכפר געווען פאר די עבירות פון ביינאכט, די תמיד של בין הערביים האט מכפר געווען פאר די עבירות פון בייטאג, קומט אויס אז א איד איז אלעמאל געווען אז איצט זיין אמאל געווען ריין, דאס איז דער ענין, מען גייט אין בית מדרש דריי תפילות א טאג, השיבני אביני לסורת שכל, סלח לנו אביני כי חטאנו, מען קלאפט זיך סלח לנו, אלעמאל אלעמאל זיין ריין, דו ביסט דו האסט א קלין שיעט מיטן רבונו של עולם, איך בעט דיך איך בין שוין, איך בין א נאכאמאל דורך געפאלן היינט, איך קלאפ מיך נאכאמאל סלח לנו נאכאמאל סלח לנו, פונקט אזוי דאס איז געווען דער ענין ביי קרבנות, דאס שטייט די וואך אין מדרש. אז מ'האט זיך אלעמאל, ווי מ'רופט עס היינט, מוחל געווען די עבירות. דער אייבערשטער האט מוחל געווען די עבירות. דער אייבערשטער האט דיר מוחל געווען, ווייל דו האסט געבעטן מחילה, האסט געבעטן דער אייבערשטער זאל מיר מוחל זיין, איך בין דורכגעפאלן. ווער האט באשאפן די יצר הרע? מ'זאגט דעמאלטס ס'איז נישט געווען קיין יצר הרע, ס'איז געווען גוטע צייטן. וואס האט אויסגעפירט דעמאלטס דעם קרבן תמיד? מכפר צו זיין אויף די עבירות. כבשעך תעשה בבוקר ואת כבש השני תעשה בין ארבעים. זאלסטו מוחל זיין דיינע עבירות, עט וועט דער אייבערשטער מוחל זיין דיינע עבירות, איך גיי מער נישט צוריק, אויב ביסט דיך יא צוריק געגאנגען, וועסטו תשובה טון, אבער דער עיקר איז זאלסט וויסן אז דו האסט די דיינע כוחות, שטייט אין פסוק ויהי אחרי המגיפה, ויהי איז א לשון של צער, פרעגן די מפרשים, ווי קומט אריין א לשון של צער נאכדעם וואס וואס די תורה זאגט אז עס איז שוין געווען נאך די מגיפה, זאגן די ספרים זענען מסביר אז פנחס איז טאקע אנגעקומען ולא כליסי את בני ישראל און עס האט זיך אויפגעהערט, אבער פארוואס האט עס געדארפט צו זיין נאכדעם וואס די פרשה ענדיגט פאריגע וואך אז עס איז געווען פֿיר און צוואַנציק טויזנט מתים רחמנא לצלן? פאר דעם, פון דעם זעט מען א מורא'דיגע זאך, א מענטש טראכט, נו, כ'על מיך מארגן נעמען, נעקסטעס יאר, כ'על ווערן עלטער על'ך מיך נעמען, אבער ביז דעמאלטס על איך אפשעכטן מיינע טעג, כ'על נישט טוהן למעשה, כ'על מיך נישט נעמען אין די האנט אריין, כ'על נישט טוהן יעצט וואס איך ווייס אז ס'איז ריכטיג צו טוהן, יעצט על איך נישט דאווענען קיין מעריב, יעצט על איך נישט אויסזאגן קיין תהלים, יעצט על איך מיך נישט נעמען צו טוהן וואס איך ווייס איך דארף צו טוהן, בין אדם לחבירו, שפעטער על איך עס טוהן, שפעטער ווען כ'על האבן צייט, און. כ'האב מיך שוין אמאל משלים געווען, דאס גייט דאך נישט אזוי, ויהי אחרי המגיפה איז א לשון של צער, יא די מגיפה ענדיגט זיך טאקע, אבער ווי ביסטו, פארוואס האסטו עס נישט געענדיגט פארדעם, פארוואס האסטו נישט געזען, פארוואס האסטו נישט איינגעזען די אלע גוטע זאכן וואס דער באשעפער געבט דיר, א בחור פרעגט מיך, אבער וואס איז גוט יעצט, איך בין דאך א בחור איך קען נישט. דו ווייסט וויפיל אינגעלייט זענען מקנא בחורים? דו האסט יעצט צייט, דו קענסט דיך א עצה געבן, דו קענסט, דו קענסט אריינגיין אין חסד, דו קענסט העלפן אנדערע מענטשן, דו קענסט יעצט זיך משלים זיין, דו קענסט יעצט סעיוון געלט, ס'איז דא זאכן וואס דו קענסט יעצט טון מער, איבער ועולה על כולנה, דו האסט יעצט די אינגע יארן, בנערייני וזקניני נלך, די באקאנטע טייטש וואס איך זאג אלץ נאך פונעם הייליגן רבי מיילעך, דו האסט די אינגע יארן יעצט אין דיר, ס'איז טאקע שווער, דו האסט נסיונות, אבער פון די אנדערע זייט, דו האסט שכר כי לכך נוצרתו, אזויפיל זאכן וואס דו קענסט דיך משלים זיין, וואס מענטשן זענען דיך מקנא, זקנים און נערים זענען דיך מקנא אין די יעצטיגע זמן וואס דו האסט, ויהי אחרי המגיפה, אבער דו וועקסט דיך אויף נאכדעם, וואס איז שוין נאך די מגיפה, נו וואס וואס וואס וואס וואס איז יעצט? וואס איז יעצט? איז די עיקר איז צו טון פאר, מען רעדט פון טון חסד, מען רעדט פון טון פאר אנדערע, די פסוק זאגט ולא כליסי את בני ישראל. בקנס כנוסי בסוכה אבן זאגט די מדרש רש ב בדין הי' שיתל שכרו, בדין הי' שיתל שכרו, אונז ווייס מיר דאך חזל זאגן די חתם סופר פרעגט א חזל זאגן דאך שכר מצוה מאי עלמא לעקר, נו וויאזוי קען זיין אז פנחס האט דא באקומען שכר אויף די וועלט, נאר וואס דען וואס איז די טעם פארוואס א איד באקומט נישט קיין שכר אויף די וועלט? וכאמור, א איד האט זיך טון דארטן עטליכע מצוות, ער האט באקומען שכר אויף די וועלט, נו, שכר מצוה, איין מצוה וואס א איד טוט בשלימות, באקומט ער דאך אן א שיעור שכר מיט גוטע זאכן, נו, האט ער טראכט, שוין, האב איך שוין געטון מיין מצוה, כ'האב מיך שוין אפלעבן גוט אויף די וועלט, כ'האב מיך שוין אנגעפאנגען אלעמען, און ער האט זיך נעבעך אריינגליטשן, און ער האט אויפגעהערט צו טון מצוות, אויפגעהערט צו לעבן מיט'ן אייבערשטן, און נו, ליידער האט ער אראפגעפאלן, און ער האט אנגעהויבן צו טון עבירות. וועגן דעם איז חי מצוה והאי עלמא לעקר. זאגן אבער חזל אז כל המזכה עשר עוון אין חטא בא על ידו, קומט אויס אויב עס איז נישט זיין קיין חטא על ידו אויב עס איז מזכה עשר עוון, פאלט דאך שוין אוועק די טעם פון דעם וואס אונז האבן פריער געזאגט אז עס צוריק אראפפאלן, פאר דעם איז א מזכה עשר עוון אין חטא בא על ידו, קומט דאך אויס, פנחס איז געווען א מזכה-עשה רב, ולא כליסי את בני ישראל, אז דער אייבערשטער האט אפגעהיטן די אידן, ממילא וועגן דעם בדין הי' שיתן שכרו, איז שוין יעצט דער דין אז ער קען באקומען שכר אויף די וועלט. זעט מען פון דעם, ביסט מזכה-עשה רב היינט איז ממש מקנא צו זיין די בחורים, ס'איז דא אזויפיל ארגענעזעישאנס, ס'איז דא אזויפיל אפערטוניטיס, ס'איז דא אזויפיל וועגן וויאזוי מ'קען דזשוינען, וויאזוי מען קען דזשוינען חברה מיט ארגאניזעישאנס ארויסצוהעלפן אנדערע אידן, און איך מוז זאגן בחורים טוען דאס טאקע, און דאס איז דאך ממש א מחיה, די שכר אויף די וועלט, ווער רעדט נאך פון יענע וועלט, פרסיים בעולם הזה רעדט מען פון מצוות ומעשים טובים וואס א מענטש טוט אויף די וועלט, איז זיך מורא'דיג אריין לשער. פאר דעם דארף מען זיך מחזק זיין, נאך זוכן ארויסצוהעלפן יענעם, זוכן ארויסהעלפן, גיי ארויס פון דיר די בעסטע עצה צו ריליעסן דעפרעשן און אנדערע פראבלעמען וואס א מענטש האט אין לעבן, איז ארויסצוהעלפן א צווייטן, גיי אביסל ארויס פון דיין קאמפארט זאון, גיי ארויס פון דיר, וויאזוי? דורך זיך אריינלייגן אין יענעם, וואס פעלט פאר יענעם, וואס קען איך טון פאר יענעם, די עצה איז בדוק ומנוסה. די עצה איז בדי כמנסה, און אוודאי דארף מען קעיר נעמען פון זיך אליינס, א מענטש דארף זיך אויפהייבן, בפרט אין די אינגע יארן, א מענטש דארף וויסן, וואס בין איך אראפגעקומען אויף די וועלט, וואס וויל פון מיר דער אייבערשטער, וואס וויל פון מיר די תורה, וואס איז מיין דרך, און זיך מדבק זיין אין צדיקים, אריינקוקן אין די ריכטיגע צילך בעקבי צאנן, די וועגן וואס איז אויסגעטרעטן, און זען וואס דער אייבערשטער וויל פון מיר, איך וויל אבער זאגן אזוי, פסוק זאגט, ס'שטייט די וואך, ובני קורח לא ימאסו, פרעגן די מפרשים, מ'זעט דאך אז זיי זענען יא געשטארבן, וואס איז די ובני קורח לא ימאסו? איז דא א ווערטל אז אין יעדע דור זענען נאך דא די בני קורח, מענטשן וואס זוכן צו מאכן מחלוקת און צו קריגן און זוכן אלעס אראפצורייסן, האב איך געקלערט די פשט קען זיין ובני קורח, קורח איז א לשון פון אפגעריסן, אפגעפליקט, אייביג אין דיין לעבן זאלסטו וויסן, עס טרעפן אפגעריסענע און אפגעפליקטע מענטשן וואס זוכן דיך אראפצורייסן, וואס דאס נאר טון, וואס זאל דאס צו זיין נאר זוכן צו פליזן, נע דו טויגסט נישט, נע קוק אים אן, דער וועט רעדן אונטער דיין רוקן, דו מוזט דאס וויסן יעצט ווען ביסט נאך יונג, ס'גייט געשען אייביג, נישט קיין חילוק ווי שטארק דו פרובירסט און ווי שטארק דו שטרענגסט דיך אן און ווי גוט דו טוסט און ווי שטארק דו זוכסט צו פליזן, סאו האב איך פאר דער עצה, טו וואס די חובת הלבבות זאגט אין שער, אינעם פיפטן שער, יעדער רעדט פון שער הבטחון, דעם פערדן שער, טו וואס ס'שטייט אינעם פיפטן שער. לעב מיט יחוד המעשה, וואס דער אייבערשטער וויל, וואס איז גוט פאר'ן רבונו של עולם דאס טו איך, דו ביסט א, און די אלע וואס זיי שטערן דיך, זענען אפגעריסענע און אפגעפליקטע, ס'גייט מיך נישט אן וואס דו האסט צו זאגן. ס'גייט מיר חשוב'ן וואס דו האסט צו זאגן, וואו א ראיה דו קעירסט דיך פאר מיר אויך נישט, ביסט נאר ביזי ווען ס'גייט מיר עפעס גוט און איך האב עפעס אויסגעטראפן ביסטו שוין ביזי אראפצורייסן, טו מיר א טובה, איך קוק אפילו נישט אויף דיר, אונז זעמער גוטע ידידים, אונז זעמער פיינע ברידער אבער ס'גייט מיר חשוב'ן וואס דו זאגסט, איך לעב מיטן באשעפער, דער אייבערשטער האט מיך באשאפן, ולפני מי אתה עושה דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און איך דארף זוכן מיך אויפצוהייבן, איך טרעף א גוטן רעבן, איך טרעף א גוטן ספר, איך טרעף עפעס א גוטע זאך וואס איך ווייס, א גוטע מצוה וואס איך קען מיר באשאפן גוטע מלאכים, גוטע גוטע פרקליטים, גיי איך עס טון, איך רעכן מיך נישט וואס מענטשן זאגן. נאר מען האט מיילעך ברענגט די וואך צורר עס מדיונם כצוררים הים לכם ולנחלים, זאגט ער גאדל, עס איז גרעסער איינער וואס מאכט איינעם זינדיגן, מער ווי איינער וואס הרג'ט איינעם, אזוי זאגן חזל, גאדל המחטיא יותר מן ההורגה. איז איינער ברענגט אריין מחשבות זרות פאר א צווייטע מענטש, איז ליידער איז עס ערגער ווי ער האט אים געהארגעט, ער האט געמאכט יענעם דורכפאלן, מען טו איך פאר דעם תשובה, מען דארף תשובה טון פאר דעם, און בעטן רבונו של עולם אויב ווייסטו דו האסט יענעם געמאכט זינדיגן עס איז א גרויסע פגם, און זוכן צו יענעם מזכה צו זיין מיט מצוות, אבער זאלסטו וויסן אזוי, א איד זאל געדענקן עס איז דא נאך א חלק צו דעם, נאך א חלק צו דעם ווארט. אז דו זאגסט פאר איינעם א גוטע זאך וואס דו האסט, איז דיר אריינגעפאלן א גוטע ביזנעס, א אינגערמאן ס'קומט אים אויף א גוטע ביזנעס צו טון, אדער א בחור ס'איז אים אויפגעקומען עפעס א גוטע זאך, א גוטע איידיע, ער גייט יעצט, ער גייט זיך משלים זיין, אז עפעס איז אים אויפגעקומען א גוטע זאך, קומט א צווייטער און רייסט אים אויף און מאכט פון אים ליצה ליצנות, דו האסט געהערט וואס ער, ער, האסט געזען וואס ער דאווענט לעצטנס, ער האט זיך געטראפן א וועג, ער האט ערפינדן, ער כאפט מלאכים. זאג ער, איך דארף נישט אויסרעכענען, זאג ער, ניגע נאך וועגן וויאזוי מ'מאכט אוועק, וויאזוי מ'מאכט אוועק א מענטש, זאלסטו וויסן, צרור את המדיונים, דער איז דער מדיון וועם דו דארפסט דערווייטערן און פיינט האבן, כי צוררים העם לכם בנכליים, ער ברענגט דיר אריין מחשבות של ייאוש, ער ברענגט דיר אריין שלעכטע מחשבות אז דו קענסט נישט און דו טויגסט נישט און דער אייבערשטער דארף דיך נישט און דו האסט נישט קיין גוטע דרך. פונקט פארקערט, דו האסט א גוטע דרך, דו טויגסט, און דו גייסט דיך צוריק, דו גייסט דיך נישט צוביסנדיג מאכן, עס זיך נעמען נאכאמאל, און נאכאמאל, און נאכאמאל, ווייל דער אייבערשטער איז מיט דיר. טרייב אוועק די שלעכטע מחשבות, זאלסט וויסן ס'איז געווען צדיקים וואס האבן געזען די אלע זאכן, און זיי האבן אונז געזוכט צו העלפן, ס'איז נאכנישט געווען, איך ווייס נישט צו ס'איז נאכנישט געווען, ס'איז נישט דא נאך אזא צדיק וואס אונז האבן מיר געקענט ווידערהייליגע, דער רבי זכרונו לברכה וואס האט גערעדט צו יעדן נפש, איך מאך אויף פאר די ווערי אויל יעדע וואך, און איך זע ווי דער רבי רעדט צו מיר, איך האב שוין געזען דעם רבין אין חלום אויך ווי דער רבי קומט צו מיר, און דער גרעסטע פרימסטע פון די וועלט רב טאדרעס, מיט איך ווייס די אלע אנדערע אמת'דיגע פרימע פרימע מענטשן, זעען ווי דער רבי רעדט צו זיי. דער רבי איז געווען מיין סנדק, דער רבי רעדט צו מיר כסדר, און דער רבי זאגט, טו אזוי, טו אזוי, עט ער גיין גוט, מען זעט די הייליגע לעכטיגע צורה פונעם רעבן, דער רבי איז געווען א פיינער מענטש, דער רבי איז געווען א אוהב ישראל, דער רבי איז געווען דער רבן של ישראל, דער רבי איז געווען משה רבינו, דער איש שלא היידו, שטייט ווי משה רבינו האט געזאגט, ויאמר משה אל השם, ויאמר משה אל ה', אז דער אייבערשטער זאל שטעלן איש אל העדה, זאגט פשעי'ס פונעם מקוצקער, נאכדעם וואס ס'איז געווען די מעשה פון פנחס, און ס'איז געווען נעבעך וואס ס'איז געווען, האט ער געבעטן דעם רבונו של עולם, אבער שטעל א מענטש וואס זאל רחמנות האבן אויף כלל ישראל, אשר יוציאם ואשר יביאם, זאגן די ספרים, אשר יוציאם, ער קען ארויסנעמען די הארץ פון א איד, און עס אראפלייגן אויפן טיש און ארבעטן דערויף. און עס רעפעירן, און עס פיקסן, און עס שיין מאכן, ואשר יביאם און צוריק אריינלייגן אינעם הארץ, ווער קען דאס טון? א אמת'דיגע צדיק, ער ברענגט נאנט דעם הארץ צו זיך, ער רעדט פון הארץ און ער ברענגט דעם הארץ צו זיך, און ער איז דיר מסביר אז עס איז דא א תורה'דיגע וועג, עס איז דא א באשעפער אויף די וועלט, און עס איז דא אמונה, און דאס און דאס איז די וועג, סאו דו פארשטייסט נישט די וועג, די הויעכע וועג וואס דיין טאטע האט דיך געלערנט, נו קום, קום, ס'איז דא א שוואכערע וועג. די מעשה וואס דער רבי האט געזאגט פאר א איד וואס איז געווען נעבעך אפגעפארן, און דער רבי האט אים גערופן, קום איך וויל רעדן מיט אים. און דער רבי האט אים געפרעגט דעם בחור, נו פארוואס קומסטו נישט אין בית מדרש אריין? פארוואס קומסטו נישט אין בית מדרש אריין? האט זיך דער בחור אנגערופן נישט מער נישט ווייניגער, אילו דער רבי ווייסט זיך איך שמועס ביים דאווענען, דער רבי גייט זיך עפענען אויף זיינע הייליגע בלויע אויגן און ער קוקט אן דעם בחור און ער זאגט אים, מיר האב איך זיך א פאליש, דו ווייסט וויפיל ס'ליגט אין דעם, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין די אלע זאכן, וויפיל דער רבי האט מקרב געוועזן לבבות נשברות, דאס געוואלדיגע אוהב ישראל וואס דער רבי איז געווען, און ער האט געזוכט ליב צו האבן אידן, אידן וואס ווילן וואס ווילן גיין על דרך התורה, אידן וואס זענען געבוירן געווארן בקדושה וטהרה, וויפיל ער האט זיי אויפגעהויבן, וויפיל ער האט זיי געוויזן דעם ריכטיגן וועג, ס'איז נישט דא אזאנס, ס'איז קיינמאל נישט געווען און ס'וועט קיינמאל נישט זיין אזא צדיק איש נשגב ווי דעם הייליגן רעבן, און דער רבי האט אונז געוויזן דעם דרך, דער רבי האט אונז געוויזן דעם דרך ווען א איד איז אריינגעגאנגען צו מרן פארוואס איז ער אריין צום רעבן, האט דער רבי געגעבן א קרעכץ מיטן קוויטל און ער האט געבעטן רבונו של עולם דער אייבערשטער האב רחמנות אויף דעם איד, עס האט שוין נישט אויסגעפעלט גארנישט מער. עס האט שוין נישט אויסגעפעלט מער. מענטשן פרעגן אלץ, וואס איז די פשט אז די אלע רעביס וכו' אידן רעדן פונעם רעבן, פונעם רעבן, פונעם רעבן א גאנצן טאג, און זיי רעדן עפעס נישט פונעם אייבערשטן? די טיפשים פרעגן אזא קשיא, ער רעדט נישט פונעם אייבערשטן? ס'איז נאך דא אזא זאך וואס גייט אזוי אריין אין די ביינער פון א איד צו רעדן פון א צווייטע איד וואס מ'ווייסט ער האט געהאט דעם ריכטיגן וועג, ער איז געווען די מענטש וואס פארשטאנען צום רבונו של עולם, אונז ווייס מיר, אוודאי גלייבן מיר אונז, און אונז פארשטיי מיר, אונז דארף מען רעדן צום אייבערשטן, אונז ווייס מיר אז אונז דארף מען זיין נאנט צום רבונו של עולם, אבער וואס איז דער באשעפער? וואס איז די תורה? מען מוז האבן א צדיק, מען מוז האבן א צדיק נשגב, און דאס וואס מען רעדט פונעם צדיק, די אלע אידן וואס האבן גערעדט פונעם רעבען זכרון לברכה בתמימות ובלב שלם ווי מען זעט היינט, דאס זענען דאך ממש מלאכים. זיי האבן געוואוסט אז מיטן רעדן פונעם רעבין ווערן זיי נאנט צום אייבערשטן, און אזוי איז עס טאקע געווען, קוק אן, זיי האבן אויפגעשטעלט ערליכע אידישע דורות, און וויאזוי די, אוודאי, ס'איז ווען קינדער ווערן עלטער, דארף מען רעדן פונעם אייבערשטן אליינס, ווייל היינט איז שוין ליידער נישט דא קיין רעבע, און מען זעט שוין נישט, אבער דאס אז מען האט אונז אויסגעלערנט וואס איז דער ריכטיגער רעבע, און פון וועם מען דארף לערנען, יעצט דארף מען רעדן פונעם אייבערשטן וואס דער רבי האט געוואלט, און דאס איז אונזער דזשאב, אריינצולייגן אין די קינדער פון די רבי'ס חנוכה אידן אז דער רבי האט געוואלט פשוט'ע זאכן אויך, דער רבי האט געוואלט זאלסט רעדן פונעם רעבן, די אלע דרשות וואס דער רבי האט געזאגט פאר די פרויען, די אלע דרשות וואס דער רבי האט געזאגט פאר שוואכע אידן, דארף מען אונז היינט אויפזוכן און ארויסנעמען, מען דארף אפשטויבערן די תורות וואס דער רבי האט גערעדט צו פשוט'ע אידן, וואס דער רבי האט געזאגט אין דרשות ווען ער געגאנגען אין די אנדערע שילן ווי ער גערעדט צו די. צו די פשוטי עם, די שבת הגדול די ראשון מיט די שייטלעך, מען דארף דאס אפשטויבערענען און ארויסנעמען. זיי נאנט צום באשעפער, זאלסט וויסן ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, און דער אייבערשטער האט דיך ליב, ס'איז דאך דא די אלע תורות, מען האט עס פון עס אביסל פארהוילן, ס'איז נישט קיין פראבלעם, מען וועט עס אין בעזהשי ת טרעפן. אבער דאס איז געווען דער רבי, ער האט געבעטן רחמנות, ער האט געבעטן רבונו של עולם האב רחמנות אויף אידישע קינדער. שטייט אין די פסוק די וואך שטייט, כבשים בני שנה תמימים טייטשן די ספרים, כבשים. דער עיקר פון א איד איז זיך איינצוהאלטן. דער רבי האט געוויינט ביי די הייליגע תורות, ער האט זיך געבעטן און ער האט געוויינט און ער האט נאכגעזאגט דעם הייליגן זוהר הקדוש, אבער וואס האט ער געוואלט? אביסל איינגעהאלטנקייט, אביסל סעלף דיסציפלין, אביסל סעלף רעספעקט, דער אייבערשטער האט דיר געגעבן גוטע כלים, דער אייבערשטער האט דיר געגעבן אלעס, זיי'ס נישט מיטמא, הייב דיך אויף, דאס האט דער רבי געוואלט. דער רבי איז אבער געווען דער אוהב ישראל, ער האט דן געווען יעדן איד לכף זכות, כבשים, אויב ווילסטו זיך קענען איינהאלטן אין יעדע זאך, בני שנה זאלסטוך באטראכטן ווי א קליין יעריג קינד, תמימים, תמים תהיה עם ה' אלוקיך, זאלסט זיין גאנץ מיטן אייבערשטן, זאלסט זיין גאנץ מיטן אייבערשטן, און זאלסט וויסן וואס דער אייבערשטער האט געוואלט פון דיר. אידן ווילן זיין גוט, אידן ווייסן וואס זיי דארפן צו טון, מיט וועם איך רעד, בחורים אינגעלייט, יעדער ווייסט וואס ער דארף צו טון, אבער איינע פון די מערסטע קאמפלעינס וואס איך האב, און וואס מענטש, וואס איך הער, און מענטשן רעדן זיך אפ, איז דאס, איך ווייס שוין וואס איך וויל, אבער דאס עצלות, ס'שלעפט אראפ דאס אור שבעיסה, די זאך פון זיין אין צייט איז דאך אזא מין שטארקע זאך, אז יעצט איז די זמן, אידישע קינדער, אידישע קינדער גייען אויף זמנם. דער אייבערשטער זאגט מקדש ישראל והזמנים זאגט מען יום טוב, און מען ליינט די וואך די אלע פרשות פון די זמנים, דער זמן איז א וויכטיגע זאך, לכל זמן זאגט שלמה המלך אין קהלת, סוף זמן כרישמע איז א זמן, און די קרבנות האבן מיר געלערנט די וואך, ובזמנו בטל קרבנו, די זמן איז א שטארקע זאך, זעט מען מען וואס מדייק אין די פסוקים,

האב איך זמן, איך קען דאס דורכפירן, אבער איך דארף וויסן אז די און די זמן קומט קיינמאל נישט צוריק. מען מיינט די לעבן איז ברייט, מען האט אסאך, די יעצטיגע זמן קומט נישט צוריק. וואס דו האסט דיך יעצט געלערנט, וואס דו האסט זיך יעצט משלים געווען, איז און בכלל, היטסט נישט קיין זמן, ביסט א אפגעפרעגטע מענטש. דו קומסט שפעט צוויי מאל צו א מיטינג, אדער דו קומסט אריין שפעט, ס ס א ס'איז נישט קיין זאך. אויפשטיין אין צייט איז די שליסל פון סוקסעס, אנקומען אין צייט, מענטשן סטראגלען און מען וויל טון זאכן צו די ס'גייט נישט, איך ווייס וואס איך האב צו טון, ער זאגט איך פאל דורך, ס'גייט נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, קודם זאלסטו וויסן איין זאך, שטייט די וואך אין די פרשה, פרשת וראשי חדשיכם, האב איך געזען איינע פון די מפרשים זענען מדייק, וראשי חדשיכם איז א לשון ענקערס, ראש חודש איז ענקער, וואס עפעס פונקט ראש חודש, וואו זעט מען דען נישט די לשון ביי שביעות, ביי געצערעס, ביי ראש השנה, ביי יום כיפור אפילו ביי שבת שטייט וביום השבת, פארוואס פונקט ראש חודש? ווייל ראש חודש איז פון די זאכן וואס ברענגט א געוואלדיגע התחזקות פאר א איד. ראש חודש די לבנה איז גרויס און ס'ווערט קליין קליין קליין ס'זעהט אויס ווי ס'גייט ס'גייט אינגאנצן אוועקפאלן און פלוצלינג נאכאמאל אה די לבנה איז צוריק אויף אזוי דארף זיך א איד מחזק זיין יא כ'בין אראפגעפאלן אין דער ערד כ'האב שוין געהאט אלע מדריגות כ'האב שוין געוויסט וואס איך דארף צו טון נעכטן האב איך געהאט א געשמאק אין דאווענען נעכטן האב איך געטון גוטע מידות נעכטן האב איך מיך געפילט דערהויבן נעכטן האב איך געגאנגען צום שיעור און פלוצלינג כ'בין ווייטער דורכגעפאלן, נאכאמאל דורכגעפאלן, נאכאמאל דורכגעפאלן, אויף אזוי ווייט איך פיל מיך היינט ממש ווי איך ליג אין די ערד, איך קען מיך נישט אויפשטעלן. זאלסטו געדענקן איין זאך, דו קענסט דיך אויפשטעלן, הייב דיר אויף דיין שטעקן און הייב דיך אויף, דו האסט אין דיר די כוחות, קוק ארויף אויף די לבנה, ס'אי מרום עיניכם, דאס איז די השתייבות פון שמע ישראל, דאס איז די יסוד פון אידן, הייב אויף די אויגן, צופרי זעסטו די הימל, דו זעסט א שיינע זון, מי ברא כל אלה. די זעלבע זאך ביינאכט, שים מרום עיניך ווען ס'איז טונקל, הייב אויף די אויגן, קוק ארויף, ס'איז דא א לבנה, אה! ס'איז דא א שיינע לבנה אויף די וועלט! וואס לערנט מיך די לבנה? אז איך קען מיך אויכעט אויפהייבן. נאכאמאל און נאכאמאל אראפגעפאלן, אבער איך קען מיך אויפהייבן, איך קען מיך מדבק זיין אין צדיקים, איך קען מיך מדבק זיין און טון די מצוות וואס איך קען, איך וועל טון נאך א מצוה און נאך א מצוה און נאך א מצוה, און דאס האט מיר באשאפן גוטע מלאכים, און די גוטע מלאכים וועלן מיך טרייבן צו טון מער און מער און מער, דאס איז די שיינקייט פון די וועלט. הנני נושא לויערס ברית'ס שלום שטייט די וואך אין די פרשה. הנני נושא לויערס ברית'ס שלום, שלום בפשטות מיינט מען אז ס'מיינט די פארקערטע פון מחלוקת מיינט שלום, דאס מיינט טאקע געווענליך שלום, אבער דא האב איך געזען די מפרשים ברענגען אז דאס מיינט א גאנצן אנדערע זאך, שלום מיינט גאנץ, שלימות. איצט איז אזוי, לאמיך רעדן אפאר מינוט פון ענין פון שלימות. אונז ווייסן נאר, די ספרים ברענגען אז נאכן חטא עץ הדעת איז מער נישטא קיין שלימות. יעדע זאך וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, האט ער באשאפן גאנץ. ס'איז דא טוב און ס'איז דא רע. אבער נאכן חטא עץ הדעת איז אלעס מעורב טוב ורע. גאלד איז אויסגעמישט.

דארפסט אבער וויסן דער אייבערשטער האט באשאפן דעם קליינעם וועלט דער עולם קטן וואס דאס ביסטו איז ווייטער שלימות, דער מענטש איז באשאפן געווארן ישר אבער דו דארפסט דיך משלים זיין צו אויפצוארבעטן אויף כי לקחת נצור, דאס האט דער אייבערשטער געוואלט אז דער מענטש זאל זיך משלים זיין אויף די וועלט און גיין ווייטער און ווייטער אז צוצוקומען צום תכלית השלימות. יעצט. וואס קען א מענטש טון אויף דער וועלט צוצוקומען צו שלימות? דער אייבערשטער איז שלום, זאלסט ווערן נאנט צום אייבערשטן, עסט אויף דיר משפיע, עסטו מקבל זיין שפע, און עסט אויך צוקומען עפעס צו שלימות. שבת קודש ווערט אנגערופן שלום. קומט אריין א איד קומט אריין פרייטאג צו נאכטס אין שטוב, אויב שבת שלום ומבורך, איי איי איי, דאס איז שבת. שבת איז שלום, עסטו מיר זאגן אז שלום איז די פארקערטע פון מחלוקת, שבת ווי קומט אריין, ניין, שבת איז שלימות, שבת איז גאנץ, מען זאגט שלום עליכם ווייטער, די מלאכים האבן עפעס מיט מחלוקת? ניין, די מלאכים איז א גאנצע זאך, מען ווינטשט מיר ווייטער אונז זאל מען זוכה זיין צו די שלימות וואס א מלאך האט, אבער עגעין, היינט האמער אונז דאס נישט, אונזער דזשאב אויף די וועלט איז זיך משלים צו זיין אין יעדע זאך, אבער. קוקן אויף די וועלט, זיך מעיין זיין וואס האט דער אייבערשטער האט באשאפן אויף די וועלט, דאס איז די בעסטע סגולה וואס מען קען טון. יעצט, אז דו ווייסט אז דו קומסט עפעס צו צו שלימות, און אז דו ווייסט אז דו האסט די כוחות זיך משלים צו זיין אויף די וועלט, עט דיר דער אייבערשטער העלפן, און עס גיין נאך א סטעפ און נאך א סטעפ און נאך א סטעפ, אבער פארגעס נישט וואס אונז האבן פריער גערעדט, איך לויב און איך דאנק דעם אייבערשטן אויף יעדע סטעפ וואס כ'האב געמאכט, ברוך השם ברוך השם ברוך השם, געדענק הונדרעט מאל א טאג לויבן דעם אייבערשטן, ס'איז נישט דא נאך א סיבה פארוואס דו ביסט באשאפן געווארן, ס'איז נישט דא נאך א זאך וואס דער מענטש קען טון, חזל זאגן דו אטעמסט יעדע רגע, יא, על כל נש כל נשמה תהל על כא שטייט אין תהלים, זאגן חזל על כל נשימה נשימה תהל על כא, יעדע אטעם וואס דו געבסט, וויפיל מאל אטעמסטו א רגע, וויפיל מאל קלאפט דיין הארץ, די הל' ק, איך דאנק און איך לויב דעם אייבערשטן אז ס'איז נישט געשען קיין פארכעניש מסור, איך בין דא אויף די וועלט פאר א לימיטעד טיים, יעדער איז דא אויף די וועלט פאר א לימיטעד טיים, און אונז ווייסן מיר אז ס'איז, אונז זעמער יעצט, יעצט זעמער. זייערע סגולות אידישע קינדער זענען נגלות און מ'דארף ליידן, דער רבי ברענגט די וואך אזוי. פארוואס ליינט מען פרשת פנחס אין די דריי וואכן ברענגט ער פונעם הייליגן מהרל? די מהרל ברענגט א טעם פארוואס אידישע קינדער עפענען אויף די טיר פסח ביינאכט ווען מען זאגט שפוך על עמך, זאגט ער ווייל שפוך על עמך רעדט מען אין יון הגאולה, וויל מען דערמאנען יעצט ווען דאס רעדסט פון די גאולה זאלסטו געדענקן אז אליהו הנביא העט קומען פארדעם ווען עס וועט וואסער זיין ווי וואסער, לנו בשורות טובות ישועות ונחמות, עפנט מען אויף די טיר. און מען ברענגט עס אריין זאגט דער רבי די זעלבע זאך, ס'הייבט זיך אן די דריי וואכן, ס'קומט די צייט וואס מען גייט פראווענען אבילות, און מען גייט בעטן אז דער אייבערשטער זאל שוין רחמנות האבן אויף כלל ישראל, דער אייבערשטער זאל שוין רחמנות האבן אויף שכינה הקדושה, און צוריק אויפבויען זיין הייליגן הויז, דער אייבערשטער זאל שוין האבן נאכאמאל א הויז, דערמאנט מען פון אליהו הנביא, פנחס זי ע אליהו'י, אז קודם פאר די גאולה וועט קומען, וועט אליהו הנביא אראפקומען, ס'איז נישט דא קיין גאולה, ס'איז נישט דא קיין אסכלתא דגאולה, ס'איז נישט גארנישט דא, פאר אליהו הנביא איז געקומען, דעמאלטס וועט זיין, דעמאלטס וועט זיין די ריכטיגע גאולה, און דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער ארויסהייבן, ווייל די אלעס וואס אונז הייבן זיך יעצט אויף, און אונז פרובירן זיך אויפצוהייבן איז נאר אז אונז זאל מיר נישט פארלוירן ווערן אין דעם גלות, אונז זאל מיר נישט פארלוירן ווערן, מען איז זיך מחזק מיט אמונה, מען איז זיך מחזק מיט תורה, מען איז זיך מחזק מיט צדיקים, אבער די אמת'דיגע. די אמת'דיגע חיזוק וועט זיין ווען משיח וועט קומען, ס'וועט בטל ווערן די אלע תאוות, ס'וועט בטל ווערן די אלע יצר הרע'ס, ס'וועט בטל ווערן די אלע קליפות, ס'וועט בטל ווערן די אלע רוחות רעות, אלעס וועט בטל ווערן און אונז בעט מיר דעם אייבערשטן, אונז וויל מיר זיין פון די גוטע רעכטפערטיגע אידן וואס וועלן עס מאכן ווען משיח וועט קומען. דאס ברענגט אונז א שמחה אז צום סוף האבן מיר אונז אויסגעלייזט ווערן, און יעצט איז שווער, מ'לויפט אונז נאך, מ'לויפט אונז נאך, מ'לאזט נישט, דו מיינסט דער יצר הרע לאזט אפ פאר א פשוטע איד זאגן דעם ברוך השם? ניין ער קען נישט איי ס'קאסט דאך נישט קיין געלט, ס'קאסט וואס וואס וואס וואס קאסט דיך צו זאגן א גאנצן טאג ברוך השם ברוך אתה השם, וואס קאסט דיך עס אנצוהאבן ביי שמונה עשרה, וואס קאסט דיך צו זיך מדבק צו זיין מיטן אייבערשטן ואתם אזעקה בהשם אלקיכם, גארנישט, ס'מאכט גוט פילן, ס'איז אלע מיני גוטע סגולות אין די וועלט, אבער ער לאזט נישט, ער לאזט נישט ווייל ער קען נישט פארשטיין. וויאזוי איז דאס? מען האלט נאך אזויפיל יארן, מען האלט נאך אזויפיל תקופות, און דער פשוט'ער איד, ער וויל נאך אלץ זיין נאנט מיט'ן אייבערשטן, ער איז ער געבט ברענגט אריין מחשבה של ייאוש, זאלסט אבער וויסן אז משיח וועט קומען, אלינו וועט קומען און עס מבשר זיין, ער וועט אונז אויפהייבן פון אלעמען, אלעס אלעס אלעס וועט בטל ווערן, נאר דער אייבערשטער אליינס וועט בלייבן מיט די אלע צדיקים, און אונז וויל מיר זיין פון די צדיקים וואס זענען וואס זענען וואס האבן זיך אויף וואס זענען מיטגעגאנגען. וואס זיי האבן געהאט די זכי', וואס זיי האבן געהאט די זכי' צו פארשטיין און צו גלייבן אז סוף כל סוף וועט קומען די גאולה, און די עיקר וואס מען דארף געדענקן איז, מתוך שמחה תחת אשר לא עבדתי את ה' אלקיך בשמחה וטוב לב, ס'האט נישט קיין שום שייכות די דריי וואכן מיט קיין עצבות, פנחס זי ע ליואי, פנחס האט נישט געהאט קיין שום שייכות מיט קיין עצבות, כ'האב געזען עס שטייט א ווארט מעל בנייס ובקרת כנוס ובסוחם ולא כליסי את בנייס, שטייט דארט מיין לשון מעל בני ישראל, האב איך געזען מעל איז נתרייקן לא מתוך עצלות, לא מתוך עצבות, אז מען מענטש מיינען אליהו איז געווען זייער שטרענג און ער איז געווען דער גרויסער קנאי, ניין ער האט נישט געהאט אין זיך קיין אוספען אז זעסטו דאך שטייט אין לשון בסוחם זאגן די ספרים אז ער איז געווען א חלק פון כלל ישראל און רוב אידן האבן אים מכיר טובה געווען, נישט רוב נאר אלע אידן האבן אים מכיר טובה געווען ולא כליסות בני ישראל האט געטון אזא גרויסע זאך. מען האט פארשטאנען וואס ער דארף צו טון, דאס הייסט א אמת'דיגע קנאה, אז אידישע הערצער האבן א התקרבות צו אים, דאס האט מען געזען ביים הייליגן רמב ם, די גרעסטע קנאה, און די אלע וואס זענען געווען וואס האבן זיך איינגערעדט עפעס א שכל תגלת דארט אין די מדינה, וואס היינט זעהט שוין אלע איין וואס פאר שקר ס'ליגט דערין, אבער זיי ווילן נישט סובל זיין דעם רעבן, אבער אונז אלע, אונז די ערליכע אידן האבן פארשטאנען. אז ער איז געווען א אמת'דיגער אוהב ישראל, און ער איז געווען אוהב, אז ער איז געווען א אמת'דיגער אוהב את השם, און ער האט געוואלט גוטס פאר אידישע קינדער. דאס זענען צדיקים געווען, זיי האבן געדינט דעם אייבערשטן מתוך שמחה, זיי האבן אריינגעברענגט שמחה אין אידישע קינדער, און דאס איז געווען, און דאס דארף מען געדענקען, דאס דארף מען געדענקען אפילו אין די דריי וואכן. ס'שטייט א רמז אויך פארוואס מען ליינט, פארוואס מען ליינט, די פרשה פון די פארוואס מען ליינט אין פרשת פנחס ווערט דערמאנט די אלע די אלע פרשות פון פון די שלש עגלים צו ווייזן ס'איז ס'האט נישט קיין שום שייכות ברענג אויף שמחה ברענג אויף פסח ברענג אויף שביעות די אלע די אלע שמחה'דיגע די אלע שמחה'דיגע מועדים ווייל נישט דאס איז די דריי וואכן בכלל נישט נישט קיין עצבות נישט קיין עצלות ס'איז א ענין פון אבילות יעצט האט די תורה געזאגט מען דארף מאבל זיין און קלאגן אויפן חרבן וואס אונז האמער ליידער וואס אונז האמער ליידער נאכנישט צוריק אויפגעבויט און דער אייבערשטער זאל העלפן אז ווער ס'קלאגט אויפן חרבן זאגן חזל עט זוכה זיין ורואה בשמחתו עט עס צוריק זען איז יעצט אונז שטיימער ברוך השם יעצט בפרט בפירוט, איר שטייען מיר יעצט אין די געוואלדיגע שמחה'דיגע טעג, ברוך השם זוכה געווען צו, דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן, כ'האב זוכה געווען צו נאך א בן זכר, בשעה טובה ומוצלחת, איך מיט די רעבעצן, דאס תחת השכינה אלי לקח ואכפר בני ישראל האב איך געטראכט, נאכצוזאגן דאס ווארט, א באקאנט ווארט שטייט אין בני יששכר, ברענגט ער אז ס'איז אז ער האט געהערט פון רבי שלמה'לע קארלינער אז ס'איז דא א ווארט אז עס דא א מדרש אז דער אייבישטער האט געזאגט פאר אליהו דו וועסט אראפ גיין צו יעדן ברית און דאס דארט זיין ווען מען מל'עט אידישע קינדער, האט אליהו הנביא געפרעגט אבער וואס וועט זיין איך בין דאך א גרויסע קנאי וואס וועט זיין אז איך האב זעהן אז די בעל הברית טויג נישט די טאטע פונעם קינד און איך האב דאך אים אזוי עס וועט נישט טויגן די מצב, האט דער אייבישטער געזאגט ווייסטו וואס כ'על אים מכפר זיין די עבירות. האט ער געפרעגט און וואס וועט זיין אויף דעם מויל, אז דער מויל וועט זיין פארשמירט מיט עבירות, וועט זיין א בעל חטא, האט אים דער אייבערשטער כ'על אים אויך מוחל זיין, און וואס וועט זיין מיט קהל וואס קומען זיך צאם וואס איז דא א ברית, האט דער אייבערשטער געזאגט כ'על מוחל זיין פאר יעדעם איינעם, די גייען נאר אראפ צו א ברית, האט ער געטייטשט, תחת אשר קנאי לאלוקיו, ווייל דו ביסט א קנאי און דו האסט מקנא געווען צו וויי כאפ ער א בני ישראל איך וועל מחפה זיין פאר יעדעם, ענדיג איז ער צו די מעשה, די חסידישע אידן, אז דער הייליגער בני ישראל האט זיך געזאגט, איך האב נישט געזען אזא מדרש, אבער אז ער זאגט אז ס'שטייט אזוי אין מדרש, גלייבן אונז אז ס'איז דא אזא מדרש. אבער זעט מען דאך וואס ס'הייסט א קנאי, ער האט זיך געזוכט, ער האט זיך געזוכט אויפצוהייבן אידישע קינדער, כ'האב שוין נאכגעזוכט פון רב אויבן אנפאנג וואך פון רבי יענקעלע האט געטייטש אז וואס טוט זיך מיט די קנאים פוגעים בו, האט ער געזאגט קנאה, פוגעים איז א לשון פון ויפגע המכה מתפלל זיין, א אמת'דיגע קנאי קודם איז ער מתפלל און ער בעט דעם אייבערשטן דאס האב איך געטראכט, פארוואס האט טאקע פנחס געטראכט אזוי לאנג און ער האט געווארט וואס האט ער געווארט אזוי לאנג? האב איך געטראכט דאס קען זיין דער אמת ווייל ער האט קודם מתפלל געווען און געבעטן דעם אייבערשטן וואס דאס טוען די אלע אמת'דיגע צדיקים, רבונו של עולם געב אריין אין זייערע מוחות שכל תשובה צו טון געב אריין אין זייערע אין זייער שכל זאלן זיך צוריק קערן פון די וועגן און נעבעך ס'איז נישט געגאנגען. אבער דער אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל שוין נישט הערן אזעלכע זאכן, היינט צוטאגס אונז זעמער די קנאים, אונז זעמער מספל אויף א אידישע קינדער, אונז גיימער ארויס און אונז זעמער מוחה, דעטס אלל וואס אונז קעמער טון, איז מוחה זיין, מ'טאר דאס נישט טון, דאס זאל אויך אוועקגיין אביסל די חרון אף, ס'איז נאך דא אזא תפילה ווי דאס ווי מוחה זיין, מ'גייט ארויס אויף די גאסן און מ'בעט דעם אייבערשטן האב רחמנות, קוק אן וואס זיי טוען, גיב זיי אריין א עיר תשובה, ברענג שוין אראפ א רוח טהרה אויף די וועלט. דאס האבן געטון אלע אמת'דיגע צדיקים. שוין, איז ווען מ'וויל ענדיגן מיט דעם, ס'שטייט ווען א, מ'זעט עס ווען א קינד ווערט געבוירן, ליינט מען קרית שמע, און די זעלבע זאך זעט מען, מ'גייט צו א וואכטאג, מ'ליינט קרית שמע, די ערשטע זאך א קליין קינד, קומט לכלל דעת, איז ווייטער קרישמע שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, מצוות אמונה, מצוות יחוד השם, מצוות אהבת השם, און די זעלבע זאך זעט מען, די גייסט צו א מענטש, ער האלט שוין ביציאת נשמה, ער האט זיך אפגעלעבט א לעבן, פון פופציג, פון אכציג, פון ניינציג יאר, וואס? ואתה שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, געדענק די זאכן, ס'איז דא א באשעפער למעלה למטה לדלת ריחות העולם, ס'איז דא איין באשעפער וואס ער זעהט און ער ווייסט אלעס, ס'איז דא איין באשעפער וועם דו דארפסט דינען, האב אמונה, ער זעהט דיינע סטראגלס, ער זעהט וואס דו גייסט מיט, אבער זאלסט וויסן ער האט צוגעזאגט שכר פאר די אלע אידן וואס גייען אין גוטע וועגן. ס'קומט אן שווער ווען מ'איז יונג, ס'איז דא תאוות און תאוות און תאוות, מ'שווימט אין עולם התאוות, די וועלט איז היינט אזוי גרויס און אזוי אויסגעמישט, ס'איז ממש, די טעמפטעישאן גייט ארויף עד לב השמים, איין זאך קען ראטעווען, אמונה, אמונה, אמונה, דער אייבערשטער האט עס אלעס באשאפן, און דער אייבערשטער זעט דאך וואס גייט פאר, אבער איך גלייב און איך ווייס א מענטש לעבט נישט אויף אייביג, איך גלייב אז דער אייבערשטער האט אונז אזוי באשאפן, דער אייבערשטער האט געגעבן נסיונות פאר אברהם אבינו, נו דער אייבערשטער געבט אונז נסיונות, אונזער דזשאב איז זיך צו שטארקן, אשרי שקראי לי יעקב בעזרו סברו על השם אלוקיו, אל תאמר סברו אלא שברו שטייט אין חזל, זיך צוברעכן פארן אייבערשטן, נאכאמאל געבראכן און נאכאמאל געבראכן, אבער נישט זיך געבראכן חס ושלום, נאר געבראכן א שלעכטע מידה, דער גייסט בלייבט גאנץ, א מענטש בלייבט גאנץ, א מענטש בלייבט אין הארץ דארף ער צו זיין צעבראכן פאר'ן אייבערשטן, אבער ס'דארף זיין צלותו על פניו, איך בלייב גאנץ ווייל איך ווייס אז אונז האמיר די ריכטיגע וועג, אונזער וועג גייט שוין אזוי אן טויזנטער יאר, פון אברהם יצחק ויעקב אונז האמיר איין וועג, אונז זוכן מיר זיך נישט קיין נייע וועגן, די זעלבע דרך, די סאקאלעדזשיסט קומען אויף, פון די שטייען אינגאנצן דארט, לאמיר זאגן הונדערט פֿופֿציק יאר, און אין די הונדערט פֿופֿציק יאר האבן זיי זיך שוין געטשעינדזשט די מיינד מיט די סייענטיסטן און אונז גייען מיר אן דעם זעלבן דרך פון אברהם, יצחק, יעקב, און נאכדעם קומט די הייליגע אבות הקדושים, און שפעטער די אנשי כנסת הגדולה, און שפעטער די תנאים און אמוראים, און שפעטער די הייליגע תלמידי בעש ט, אפילו די תלמידי בעש ט, זענען די אינגאנצן הונדערט פֿופֿציק צוויי הונדערט יאר, און אפילו זייער ווערטער איז חי וקיים, קיינער קוועשענט עס נישט, קיינער זוכט נישט צו גיין אנדערש און מען זוכט נאר מער צו פארשטיין, און די ווערטער פון די הייליגע תורה הקדושה גייט אן פאר אייביג, כי הם חייני ואורך ימינו דאס איז אונזער לעבן, ס'איז דא איין זאך מיט וואס מען קען זיך מחזק זיין, מיט אמונה, גלייב מיר אינעם אייבערשטן, אז דער אייבערשטער איז דא, און דער אייבערשטער זעט אלעס, און דער אייבערשטער ווייסט אלעס. און זיך מחזק זיין מיט דער אייבערשטער געגעבן א תורה זיך צו לערנען, וואס קען איך ארויסלערנען, וואס קען מיך די תורה אויסלערנען, און וואס קען איך מיך, און וואס קען איך מיך היינט אויסלערנען מער צו לויבן דעם אייבערשטן, נאכאמאל קוק אן און זיך אריינצוטראכטן ווי גוט דער באשעפער איז אויף אויף יעדע בריה אין דער וועלט, לאז דיך נישט פאלן אז דו ביסט נישט דער ריכטיגער איד, דו ביסט נישט דער עובד השם, תורה האט קיינער נישט קונה געווען, יעדער קען עס קונה זיין, ס'איז אפען פאר יעדעם איינעם, ער האט אזא דרך און ער האט אזא דרך, וואסערע דרך ס'מאכט דיך נאנט צום אייבערשטן זאלסטו וויסן דאס איז דיין דרך, דאס קומט צוריק צום סוף, והקרבתם איש אל ה', כ'האב דאך געוואלט ענדיגן מיט די איינע, נאך די איינע זאך פון קרישמע וואס מ'האט אנגעהויבן, מיט די קרישמע וואס מען האט אנגעהויבן, שטייט די לשון כבשה בריש אנע תמימים ביי די קרבנות, האב איך געזען א ווארט, איך געדענק נישט פון וועם איך האב עס געזען, כבשה בריש אנע תמימים שטייט אז ס'איז א כבש איכה תעשה בבוקר, וואס כבש א שיינע תעשה ביי אן ערבים, ס'איז א כבש איז א לוח, מען האט געשמועסט אז די לשון פון אייננעמען, ווילסטו אייננעמען דעם יצר הרע, איז עס א כבש, אחד, זאלסטו גיין מיטן אחד, דעם שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, תעשה בבוקר, וסקבת השני, תעשה ביינם ובאוים, די צוויי מאל א טאג וואס ליגט א חיוב צו לייענען קריאת שמע, מען קען לייענען וויפיל מען וויל, חזל רעכענען אויס קריאת שמע איינע פון די דריי זאכן וואס האלט צוריק א איד פון טון עבירות, קענסט לייענען טויזנט מאל א טאג קריאת שמע אויך, מקבל זיין. אל מלכות שמים אויף דיר דער אייבערשטער זאל דיך אפהיטן, אבער דאס האב איך מקבל אויף דיר כריש מים האב איך אסאך מאל געטראכט, וואס הייסט א מענטש האט שמע ישראל שמע אלקינו שמע אחד, און דאס האלט עפעס צוריק דעם מענטש א גאנצע טאג פון נישט זינדיגן, ווייל ווען דו ליינסט כריש מים זאלסטו געדענקן ווי אזוי מען לייענט כריש מים, כריש מים איז אן אינדזשעקשאן, ס'גייט אריין אין א מענטש אין די ביינער, דאס איז געליינט ריכטיג כריש מים. עס איז דיר אריינגעגאנגען אין די ביינער אז דו פילסט עס פאר א האלבן טאג צו פאר א גאנצן טאג. יעקב אבינו איז אנגעקומען אין מצרים האט ער געליינט קרית שמע און עס האט גענומען לאנג און לאנג און לאנג זעט מען פון דעם אז ער האט געזען יוסף ער האט געזען יוסף און וואס איז די פשט זעט מען וויאזוי קרית שמע דארף אויסצוזען אריינטראכטן אין מחשבה זיך איבערצוגעבן טראכטן פון מסירת נפש טראכטן פון אהבת השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך טראכטן פון די אלע גוטע זאכן וקבלת עול המצוות און די אלע זאכן וואס מען איז זיך מקבל אויף זיך ביי קרית שמואל. אזוי האט דער אייבערשטער העלפן אז מען וועט גיין אין די אלע וועגן, איז ווער קראפטעם אישה, עסטו צוגיין צו יעדע זאך מיט א פלאם פייער, עולה להשם, עסטו שטייגן פארן אייבערשטן, עסט נישט אויפהערן, ווייל עסט האבן אין דיר דעם אינדזשעקשן פון קרית שמואל, יעצט וואס קען איך יעצט אויפטון, עס וועט ער קאכן עס וועט ער פייערן, ווייל אויף א איד איז אראפגעקומען אויף די וועלט, איז עס זריזות, איז עס איז להר, וואס זאל נישט זיין אין דער קאנ. שרעד פון עצלות, מען זאל זיך עקיוזן אויף אלעס, אבער פאון זאל זיך קיינער נישט עקיוזן, דיין דאווענען זאל זיין א פייער, טו מצוות זאל זיין מיט א פייער, און אפילו פשוט'ע זאכן, מען זעט עס און פשוט'ע זאכן, זאל זיין מיט א פלאם פייער פאר'ן אייבערשטן, זאל דער אייבערשטער העלפן מען זאל זוכה זיין אז מען זאל קענען טון דעם רצון השם באמת ובלב שלם, שם יתברך יעזור.